Hello, nan dam ciam hna maw? LCBN thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thonghnih kul le hnih September ni thum zinglei thawngchimnak kan nei lai. Kan chim dingmi thongtlangtar hna cu PPST dirkamhtu ah a cohlanmi cu KNU hruaitu nih a lak ṭhan. August thla chung Ngun ramkulh peng pathum ah sac ralkap nih infra an hrenh khanh hna. North Korea nih nuclear bomb hneksaknak a tuah ṭhan a si ahcun South Korea, American le Japan hna nih fakpi in dantatnak kan tuah lai tiah an chim. Kani peng le Myang peng hna ah sac ralkap nih mipi pasarih an thah hna i an ruak cu an hlanh hna timi tlangtar le thong tlangtar dangdang hna an si lai. A hmasa bik ah PPST dirhkamtu ah a cohlanmi cu KNU hruaitu nih a lak ṭhan timi tlangtar ka chim lai. PPST hruaitu dirhkamhnak rian a cohlanmi cu a lak ṭhan kong KNU lutlai Vuk Hmu Ci, Somu Tu Se Phu nih August ni sawmthum le ni khat ah a thanh. Pphst cu rak pumpi kahdaih lungtlinnak NCA min a thumi hriamtlai phu pahra he dirhmi phu a si. Thawngthanhnak ahcun Bummuci Somu Duse phu nih phu aiawh si loin amah pumpak ruahnak le lungthlehnak he i tel dingah Pphst sinah ca a kuat nain KNU rianṭuan Tonpumhnak ah dirhkamhtu ah ṭuanvo lak awk a si lo kong a lung aa thlek ṭhan caah tu bantukin a lak ṭhan kong cu a ṭial. Amah dirhmun in democracy hruainak a cohlantu a si i KNU nih sermi phunghrampi le zulhphung hna cu ṭuanvo lak in kilven a herh kong cathanh ah a telh chih. Cucaah pumpak ruahmi nakin Phu zulhphung le sining cu papek in umkal dingah hmuitinh in PPST hruainak dirkamhtu ah a cohlanmi cu a hrawh ṭhan kong thawng a thanh ṭhan hna tiah theih a si. PPST ah aa telmi kahdaihnak i min a thumi phuhra hna cu KNU, RCSS, NMSP, ABSDF, KNU, KNLA-PC, DKBA, CNF, LDU, ALP le PNLO hna an si. KMU, CNF le RCSS phu hna cu PPST ah an i tel tuk ti lo i EAO phu ah PPST cu pehzulh in an kalpi. August thla chung Mun ramkulh peng pathum ah sac ralkap nih inn pahra an hrenh khanh hna. A luancia August thla chung Hmunlam kul ah sac ralkap nih innhra an hlanh khanh hna kong cu khuami hna sinin theih a si. Pawng khuapi inn ruk, ceihṭhu khuapi inn thum le yi khuapi inn khat tiin an hranh hna i dothlennak ah a cawlcangmi NLD party chungtel hna inn le lo zong aa tel tiah theih a si. Ceihṭhu khuapi ummi innhnih cu August thla chung ah an hlen. Mun ramkulh vunci chohlun Doctor A Zan i a officer inn zong aa tel tiah khuami pakhat nih ARD Times ah a chim. Cun pawngkhua ah inn ruk cu PDF he pehtlaihnak an nei tiah an hlenhkhanh hna i inn ngeitu hna tam deuh zong cu tlaih an tong ve. Yi khuapi zong ah Yi Balu PDF phu hruaitu a inn khar khung a tong ve tiah theih a si. AAPP cazin ning cun sac nih uknak a lak hnuah sac a dohkalhtu hna an inn le an lo hranhkhumhmi hi ram pumpi ah inn za sarih le inn sawmruk tiang a phan cang tiah theih a si. North Korea nih nuclear bomb a hneksak ṭhan a si ahcun South Korea, American le Japan hna nih fakpi in dantatnak an tuah lai tiah a chim. North Korea nih nuclear bomb hneksaknak a tuah ṭhan a si ahcun South Korea, Japan le American hna nih fakpi in dantatnak le voidang bantuk he aa khat lomi lehrulhnak kan pek lai tiah South Korea venhimnak le ruahnak petu Kim Song-han nih a chim. American venhimnak le ruahnak petu Jack Sullivan le Japan venhimnak le ruahnak petu Akiba Tuh hna cu, Honolulu khua i tonnak an ngeih hnuah atu bantukin a chim hi a si. North Korea nih nuclear bomb volruk a hneksak cang i atu hnu voikhat a hneksak ṭhan ahcun fakpi in lehrulhnak tuah dingah lungtlinnak kan ngei tiah South Korea lei rianngeitu nih an chim, theih a si. North Korea nih hin thonghnih le sarih kum September thla ah khan a volruknak a hnubik nuclear bomb a rak hneksak. Vawleicung ramkip thil i kuatnak lam hna cu hnahnawhnak a pek caah ramthum hna nih dantat dingin lungtlinnak an ngei thei a si. Kani peng le Niang peng ah sac ralkap nih mipi pasarih an thah hna i an ruak cu an hlawnh hna. Sagaing ramṭhen Kani peng Ungpinseih khua pawngah sac ralkap nih an thahmi miruak pahnih cu September nihnih zinglei ah an hmuh kong khuami hna nih Yangkung Khit timi bia ah an chim. sac ralkap nih an thahmi mipi pahnih ruak cu Ungpinseih khua pawngah a ummi cinthlaknak kam i horkuang pakhat chungah an hmuh tiah theih a si. Umpinseih khua cu August ni sawmthum zinglei ah sac ralkap nih ralhmai sel pah in an luhhnawh. Sac ralkap an luh hnu nithum a rauh hnu ah pawngkam thenhhlimhnak kan tuah lio ah rimchia mi kan theih. Kan va zoh i miruak pahnih cu kan hmuh. Ahote dah an si ti cu kan thei lo. An ruak cu tukvelhnak nehnang lawng tein a khat. An kuang zongah nam ahnak hna le an lu zongah meithal kahnak hna he kan hmuh hna tiah khuami pakhat nih a chim. A nunnak a liammi pahnih hna hi mipi thuam he an si i horkuang pawngah an thah hna hnu ah horkuang chungah an hlonh hi a si men lai tiah khuami hna nih an chim. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in Myangpeng, Kinkhua, Zichun khua le Tanetkung khua ah mipi panga zong sac ralkap nih September kul ni khat le September ni hnih ah an thah hnanak kong khuami hna sinin theih a si. Kinkhua cu Ceuyi palik sakhan in sac ralkap hna nih September ni hnih zinglei suimilam panga hrawng ah zohfelnak an tuah i Khuami U Ṭhun Hlah le U Ṭhun Nai hna cu sac ralkap nih an thah hna tiah theih a si. Sac ralkap pawl nih Kinkhua ah ralhrai an sial hnu in khuami hna cu an zate in an zam hna i U Ṭhun Hlah le U Ṭhun Nai hna cu sac ralkap nih an tlaih hna i an thah hna tiah theih a si.

NUG nih Pi Aung San Suu Kyi a umnak in number sawmnga le pali cu a hmun dingmi rothil ah um seh tiah an ti. Pi Aung San Suu Kyi a umnak Yangon ramṭhen Phaam peng Takatu Yeihta lam ah a ummi inn number sawmnga le pali sawmnga le paruk cu Myanmar rothil caah chiah siseh tiah NUG nih a thanh. Caan karlak president rian a ṭuanmi Duwala Shila nih mah rothil kong ahcun mitthutnak a tuah i Pi Aung San Suu Kyi inn hmun chung ah a ummi ṭhial awk a ṭha lomi thil paohpaoh hna cu rothil ah an chiah lai tiah theih a si. Mah cu min an thutmi ahcun rothil ah chiah a simi thil paohpaoh cu ahohmanh nih co ding in i timh lo ding, zuar lo ding, hrawh lo ding ti bantuk tiang zong tling tein aa tel fawn. Cu pinah nawl a buarmi paoh hna cu rothil venhimnak phung ningin dantat an si lainak kong zong NUG nih an langhter chih fawn. Jinan Chaung peng ah CDM siangah pakhat thong kum thum thlak dingin an ti. Magway ramṭhen Jinan Chaung peng ah Siangcachim CDM siangah Pi Sandra Mu cu a luanciami August ni sawmthum le nikhat ah sac pawl nih thongkum thum thlak dingin an ti tiah tualchungmi sinin theih a si. CDM siangah Pi Sandra Mu cu zulhphung nambar zanga le panga kahci in Yinanchawng peng biaceihzung ah an chiah tiah min langhter awk a ṭha lomi pakhat nih a chim. Mah CDM sayamah nu hi thil phunkhat lawngin sualphawt a si i thongkum thum chung thlak dingah bia an ceihpiak nain biaceihzung in an chuahpi ahhin a kutdong pathum cu thlir in sac uknak duhlonak zong a langhter rih. CDM sayamah Pi Sandamu kum sawm li nu hi sac nih voihnih tiang tlaih dingin an rak hnawh bal i a voithumnak ahcun PDF na bawmh hna tiah an tlaih i an kalpi hi a si tiah theih a si. Thonghnih kul le khat Masthla ah sac uknak duh loin CDM a tuahmi a si. Rampi thonginn lei zohkhenhtu hna AAPP nih an langhter ning ahcun rampi ah uknak lak a si hnu kumkhat chung ah mipi thong hleihnih le zahnih le hleikua tlaih an si i mah hna chungah CDM tuahmi saya siamah hna hi minung zahnih le kul le khat an i tel tiah an langhter. KNU brigade panga ah SAC ralkap sakhap pakhat cu KNLA phu nih angka hriamnam zong an la. Karen miphun funtomnak KNU Koture ukni hmunhma Brigade panga motor Phakung peng chung ah hmun a khuarmi sac ralkap sakhaan pakhat cu KNLA phu nih an kah hna i an sakhaan cu an lak. Meithal pariat telh in zeen le thilri dangdang hna zong an lak khawh tiah theih a si. KNLA phu hna nih MA phun a simi meithal pariat telh in kuanvawng, meithal kuan, bomb le Hlawn pawl an laknak video nih hmanthlaknak cu September nihnih ah an langhter. Battalion hruaitu a umnak sakhan cu an lak khawh tiah a vuatvat in kan theih. Thawngpang fiang kan theih in cun KNU phungning tein kan thanh ṭhan te lai tiah KNU thawngzamhnak lei nih Yangon Khit ti media ah an chim. KNU Brigade panga hmun hna chungah KNLA le sac lei ṭang Lepase BGF phu hna karah kahdohnak hi nichiar ti tluk in a chuak tiah thawng theih a si. UK Palai Hlun le a pasal cu sac ralkap nih kumkhat veve thongthlak ding in dan an tat hna. Myanmar sac nih UK palai hlun Vicky Baumen le a pasal Ku Thi Lin cu luhchuahnak zulhphung an buar tiah thonginn ah kumkhat veve tang dingin bia an chahpiak hna tiah palai thawnglaaknak pakhat nih a chim. sac nih UK palai hlun Vicky Baumen le a pasal Ku Thing Lin cu luhchuahnak buar ruangah tiah August ni kul le ni nga ah khan an tlaih hna. Vicky Baomin cu chawhrawlnak lei Myanmar Center Myanmar Center for Responsible Business, MCRB, lutlai lei rianṭuanmi a si i a pasal Pu Htim Min cu ramkhellei thongtla hlun pakhat a si. sac caah hriamnam le phaisa luhnak lam rikhiah dingin aa zuam caah sac he aa pehtlaimi chawhrawlnak rian cheukhat cu UK ram nih dantat a zizuknak a tuah hnu ah Vipki Baumen le a pasal tlaih an ton hi a si. UK cozah Asia minister simi Amanda Milling nih kanmah cu Rohingya mipi hna he dil in ṭih a nung tukmi miphun cihnih thahnawnnak a tuahmi sac ralkap cu kan dohkalh tiah thawngthanhnak pakhat ah a chim. August thla chung Karani ram kahdohnak ah sac ralkap sawmli an thi, ralkap pali CDM an tuah. Karen ram August thla chung kahdohnak ah sac ralkap sawmli an thi i ralkap pali CDM an tuah tiah KNDF nih September nikhat ah a thanh. August thla khat chungah sac ralkap pawl nih Hrusu khua in Dimawhsu khua le Luaiko khua tiang tlaih an i zuam i Dimawhsu peng le Hrusu peng hna ah ralkap thazaang an chep. Cucaah August ni kul le nihnih ah Dimawhsu peng Ṭanse tlang pawng ah a kalmi sac ralkap le KA, KNDF battalion para hna cu minute hleinga hrawng kahdohnak a rak chuak. Cu bantukin Demohsu peng Tesu le khuachung ah hmunhma a khuarmi sac ralkap pawl cu KNDF battalion panga nih an va kah ve hna. Cu kahdohnak pawl ah sac ralkap a thimi an um tiah KNDF nih a thanh. August ni kul le nili ah Ngawitawng hrambunh, infantry, za le pahnih sakham pakhat cu KA le KNDF battalion pahra nih an kah hna i sac ralkap pathum an thi. August ni kul le nuruk zinglei zongah Sampiah khuapawng tlangcung ah hmunhma a khuarmi sac ralkap pawl cu KNDF battalion pakua nih an kah ve hna i sac ralkap pakhat a thi, aa hliammi zong an rak um. August ni kul le ni nga le ni kul le ni sarih zongah Bawlakhe peng, Metsalong tlang chungah hmunhma a khuarmi sac ralkap pawl cu KA le KNDF battalion pathei ruk nih an va kah ṭhan hna i sac ralkap pali an thi. August ni kul ni kua zongah Bawlakhe peng, Hmunchang hlei pawng sac ralkap sakhan cu KA le KNDF battalion kul le khat nih an kah hna. Cu kahdohnak ahcun sac ralkap pahnih an rak thi. Shadow peng, Puncho khua pawng i sac ralkap sakhan cu KA le KNDF battalion pahleini nih August ni kuli nisarih ah chunnitlak deng an kah i sac ralkap pathum a hmun ah an thi. August ni sawmthum ah Pheikhung peng, Pungpin le Railway thawkpawng i sac saphan cu KNDF battalion pathum, SSRY le PKPDF tufonh nih an kah hna i sac ralkap pathum an rak thi. Karani ram August thla chung ah kahdohnak a tlawm bik, voi sawmli le voi ruk a chuak i sac ralkap sawmli an thi, pakul le panga an i hliam tiah KNDF nih a chim. sac ralkap nih vanlei kahdohnak rualrian a tuah i bomb lung sawmthum le lunghnih mipi umnak sang ah a thla. sac ralkap i vanlei kahdohnak le hriamngan ruangah mipi panga an thi i minung pahlei nga an i hliam. Thla khat chungah sichiahnak inn pakhat, mipi inn pakua, pura pakhat a rawk tiah an langhter. August thla a hnu bik zarah sac ralkap pali KNDF sinah CDM an tuah tiah KNDF thawngthanhnak in theih a si. LCBN zohtu le ngaitu nan zate cungah kan i lawm.